Nilqagħkom għall-edizzjoni tal-lejla ta' Prime Time ħa nagħlaq il-ġimgħa flimkien ma' koppja. Koppja li fis-sena li għaddiet għamlu 150 ġurnata jivvjaġġaw fl-Ewropa tal-Lvant. Illejla ser nospita lil Norbert u Stephanie. Telqu minn Malta f'Lulju tas-sena li għaddiet u f'ħames xhur irnexxielhom iduru ammont sostanzjali ta' pajjiżi Ewropej. Interessanti li f'150 ġurnata ma raqdux f'lukanda waħda u f'dan il-vjaġġ Norbert u Steph kemm-il darba pprattikaw il-hitchhiking. Wieħed mill-pajjiżi li żaru u damu ftit ġranet fih mhux ħażin kien l-Ukraina. Żgur li qatt ma mmaġinaw li ftit xhur wara, fl-Ukraina s-sitwazzjoni kienet se tiddeġenera għas-sitwazzjoni li għandna llum il-ġurnata. Niltaqgħu ma' Steph u ma' Norbert minn hawn u ftit ieħor, però qabel, Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla, koppja ta' backpackers li s-sena li għaddiet għamlu 150 ġurnata jivvjaġġaw fl-Ewropa tal-Lvant. Nilqa' miegħi lil Stephanie u Norbert. Sena tat-tajba Norbert. Lilek ukoll Owen. Sena tat-tajba Steph. Lilek ukoll. Kif intom? Tajbin, thank you.
Grazzi tal-li ċċettajtu l-istedina tiegħi. Jien għandha ħafna kurżitajiet fuq fejn mortu u iktar Kif vjaġġajtu? Norbert, intom tlaqtu fil-bidu tas-sajf li għadda. Eżattament, ekku, hemm eh, kważi sena mill-lum hemm eh, tlaqna fit-8 ta' Lulju tal-2021. Eh, bħala pjan kien ilu jseħħ naħseb minn meta faqqat il-pandemija. Ġifri, għattu tamlu l-homework, Norbert. Eżattament, eżatt.
Il-homework kien jisir waqt li namlu l-exercise tagħna, konna morru dik is-sija mixja kull-jum, minn hemm faqqa l-pjan. Actually diġa kellna pjan biex nagħmlu avventura ġewwa l-Asja. Ħabba l-Covid ovvjament ġiet iktar diffiċli li tagħmilha ġo l-Asja u rajna li l-kontinent tal-Ewropa ikun iktar faċli għalina li nistgħu nippjanaw ovvjament bil-vaċċin bil-ċertifikat tal-vaċċin u ħafna affarijiet minn dawn. U minn fejn bdejtu Norbert? Bdejna mill-Estonja.
Steph, inkun korrett jekk ngħid li intom tlaqtu b'one-way ticket? Eżatt, hekk hu.
Jiġifieri intom ma kellkomx idea meta ħa tiġu lura u minn fejn ħa tiġu lura? Le, lanqas idea ma kellna. Infatti, anki waqt li konna hemmhekk, biddilna l-pjanijiet li kellna speċi ta' pjanati għax aħna m'għamilniex pjan. Kellna idea ta' fejn sa mmorru, però bħala postijiet u pajjiżi bdejna litteralment nimxu ġurnata b'ġurnata u kien hemm drabi fejn kellna ġifieri nbiddlu l-pjan ta' fejn kellna mmorru wara. Imma lista ta' pajjiżi fejn xtaqtu tmorru kellkom jew anki dik ma kinitx? Le, kellna.
Però waqt li konna on the go, spiċċajna minħabba speċjalment il-Covid u anke mħabba l-gwerra li hemm, mhux ta' bħalissa ovvjament, però fl-Ukraina diġà kien hemm qisu l-gwerra għaddejja pajjiżi oħrajn u kellna naqbżu l-Belarus pereżempju, ma morniex hemmhekk. Għax it-tensjoni kienet tiġa tinħass fil-Belarus. Fil-fatt għandi ħafna kurżità fuq l-Ukraina jien ħa nsaqsikom ħafna għax naf li intom ukoll qattajtu ftit żmien mhux ħażin. Mela, mela, hemmhekk hemmhekk domna jekk m'iniex sejra żball xi 21 days. 19 days. 19, 19 days.
L-iktar pajjiż li domna fih l-Ukraina. Jiġifieri kważi kważi qed ngħidu li 20 ġurnata minn dawn il-150 qattajtuhom hemmhekk. Norbert, kontu tiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor u ċċaqlaqtu naqa' mhux ħażin, però ajruplani. Eżattament, qbadna erba' ajruplani, eżatt eżatt, l-ajruplan li tlaqna bih minn Malta u l-ajruplan li ġejna bih minn Slovakkja u kulma qbadna żewġ ajruplani. Iħallik b'żewġ ajruplani f'150 ġurnata. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Li għalina avventura isbaħ Inti meta tirkeb ajruplan hija l-ħaġa normali li taqbad ajruplan biex issiefer minn pajjiż għal ieħor. Ovvjament il-kumplament kien hitchhiking li l-iktar ħaġa naħseb li ħadna gost nagħmlu. Però intom imdorrijin kontu li tagħmlu hitchhiking? Le, actually għamilna l-ewwel hitchhike flimkien, kienet bdejna mill-Maċedonja jekk mhux se żball. U ta' min kienet l-idea li tagħmlu hitchhiking? Tiegħu. U Steph, inti x'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta? Le, jiena jien kollox inkun irid nipprova.
U l-ewwel, hekk l-ewwel lift li ħadtu, żgur li tiftakar għax meta qed twaqqaf karozza l-ewwel darba, u l-ewwel karozza li tirkeb. L-ewwel darba bil-karti. Eżatt,
actually hemm il-pajjiż li bdejna minnu, qalulna li iktar, wieħed mill-iktar pajjiżi diffiċli li tagħmel hitch hike ġo fih. U aħna meta nisimgħu hekk, iktar ma tkun challenge għalina, kif kienet din l-avventura, kulħadd qalilna ħabba l-Covid, iktar ħadniha bħala, ġifieri, challenge għalina u.
Għal din ir-raġuni bdew jgħidulkom li huwa diffiċli. Eżatt, fil-verità għamilna l-ewwel hitch hike within five minutes. Waqqfu mill-ewwel.
Eżatt. Xi ktibtu fuq il-karti stess? Il-post ta' fejn irridu niefu.
Kien hemm li ma kellniex karti għax għamilniha ta' bla ħsieb qed nisma' nippruvaw issa ma kellna xejn la kartun xejn u nfittxu l-kartun u l-ewwel provajna niddubbaw naqra karti minn supermarket u ġast provajna niktbuha fuq biċċa siġra u U fl-abitat. U ma rnexxinniex, eħe. U mbagħad sibna kartun fejn isu rubbish u hekk u ġbarnieh u ktibna t-title u sejrin just qed nippruvaw nimxu, mbagħad kien hemm koppja familja xi bdew jgħidulna li mhux minn hemmhekk hux. Eżatt, eżatt, eżatt.
Qalulna speċi ta' isma, aħjar tmorru fejn bus stop, Speċa tawna xi Però l-lingwa l-Maċedonja mhix l-iktar ħaġa faċli għax bl-Ingliż jikkomunikaw jew huwa diffiċli jikkomunikaw ma' Le, l-Maċedonja ma tantx jitkellmu bl-Ingliż fil-verità, però sibna ħafna nies li jitkellmu fl-istess ħin, għalkemm huma ma jifhmux, però helpful ħafna, ġifieri jippruvaw jgħinuk milli jistgħu. Iż-żgħażagħ jitkellmu Ingliż, però nies kbar fl-età Mhux daqshekk. Hemm ħafna li ma jifhmux bl-Ingliż. Ħa jkollna nieqfu għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura rrid nisma' naqra l-iktar mezz ta' trasport mhux tas-soltu li użajtu. Irrid nisma' naqra fejn kontu torqdu jekk ma kontux tużaw lukandi. Kif ukoll nixtieq nisma' iktar fuq l-Ukraina. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Iqbgħu hemmhekk. Narakom lura għal Prime Time qiegħed nagħlaq din il-ġimgħa flimkien ma' Norbert u Steph. Norbert u Steph marru eh, backpacking l-Ewropa tal-Vant għamlu 150 ġurnata u tinsaqsa ħafna mistoqsijiet għax bil-kemm rikbu ajruplani biex vjaġġaw rikbu żewġ ajruplani biss biex vjaġġaw f'dawn il-150 ġurnata u s-saret inkun naf fejn raqdu għax apparentement lukandi ma użawx. Qabel ma tlaqna r-riklami konna qed nitkellmu ma' Steph u ma' Norbert dwar il-vjaġġ li għamlu ta' 150 ġurnata fil-Lvant tal-Ewropa, kemm-il darba semmejt, Norbert, li kemm-il bil-kemm irqadtu ġo lukandi. Jew ma rqadtu xejn ġo lukandi. Mela, lukandi ma rqadna xejn, ma tantx aħna l-istil tal-lukandi. U fejn kontu torqdu imma? Prattikament irqadna kullimkien naħseb barra f'lukandi. Irqadna ma' nies tal-lokal, l-iktar ħaġa li tgħallmek Fuq avventuri bħal dawn hemm meta toroq tant in-nies tal-lokal li l-għala inti qed isajrulek l-ikel tal-lokal, qed titgħallem iktar, ikun hemm ovvjament ġieli, jkun hemm language barriers li li huma ma jitkellmux bl-Ingliż, aħna għall-eżempju huma ma nitkellmux bl-Ungeriż. Sfida, oh. Eżattament, eżattament.
Imma qadna li nista' ngħidlek li kullimkien fi train stations, parks, jiġifieri hemm hostels, most of them. Imma Sef, meta tgħidu torqdu għand in-nies tal-lokal, għax tkunu għamiltu kuntatt qabel magħhom, Kif taħdem Iva, il-biċċa le tax-xogħol? nikkuntattjawhom minn qabel ovvjament, naraw jekk ikunux jistgħu jżommuna. em, eh, Once n- li niġu accepted, I mean, niltaqgħu magħhom, niltaqgħu magħhom l-ewwel darba ma nkunux nafuhom, jiġifieri, però jilqgħuk f'darhom, jiġifieri qisha kienet id-dar litteralment. Steph, bejnietna, minn Ej. dawk in-nies kollha li rqadt għandhom, Kien hemm xi ħadd li ma tantx daqlek? Waħda. Għaliex? Tnej li aħna.
Tnej li aħna. Tnej anke lil Nor. Għalla ħares għalli.
Nofs ta' kelma iktar. Ma jitgħodhom big bar tikkażaw iktar ovvjament. Ara jiena vera minix jiena ma nagħtikas xejn vera li l-ex u noqgħod kullimkien, però di kienet mara partikolari. Iġene zero. Gravi ġifieri dak it-tip li x'inqaltilna fejn ħanorqdu labib tgħaddi biex tidħol ġo bathroom jew ġo kċina tgħaddi minn fuqek, jiġifieri m'għandekx privatezza ta' xejn ma ħalliha ma jimpurtax. Xi nimtet fuq da sufan żgħir laqas jiġifieri fih daqs nofs da biex nipprova norqod fuqu jien għax da kien ħajorqod mal-agħar dakinhar. Nara l-brim paw il-webs għaddejjin. U x'għamiltu Norbert? Ejja ngħidulek hemm tapprezza xorta l-fatt li jaċċettawk. Tifhimni hemm f'avventuri bħal dawn kif qed ngħidu inti jkollok pjan kull ma jseħħ mill-pjan huwa 50 fil-mija. Jiġifieri l-50 l-oħra fil-mija huwa kważi tkun l-isbaħ biċċa għax tkun unexpected. Imma x'għamilt irqadt mal-brimp jew le? Le rqadna rqadna lejl. Jien actually rqadt mal-art ġifieri. Da fuq tliet cushions fl-art. Dak jgħidu tajjeb għar-rewmatiżmon ikun jgħidu. Ma kien tajjeb da.
Le, ma li għamilna spiċċajna ġifieri konna noħorġu ħafna biex ma noqgħodux kemm jista' jkun qattgħu inqas ħin għandha milli magħha. Mhux biex ma noqgħodux magħha, ma anke ma kienitx Bħala mara ma kienx daqshekk clean fis-sens ma tantx tagħti każ l-indafa u hekk. Sa qed ngħidlek jien vera ma nagħtix każ. Anke aħna konna nkunu mhux m'aħniex indaf waqt l-avventura imma żejjed. Jiġifieri. U kellkom tagħmlu jumejn u kemm għamiltu ġifieri b'kollox? Le għamilna l-jumejn eżatt eħem. Imma dak it-tip kienet din mara anke pereżempju jidħol il-nemus. Jiena nagħlaq it-twieqi u dik tiġi tiftahomli. U n-nemus diħel, għax hemmhekk jidħol ħafna nemus.
Forsi kienu jtu għandna atmosfera li la nemus. Qabel tlaqna reklami konna nitkellmu fuq l-Ukrajna, Norbert, bdejna nsemmu li għamiltu 19 il-jum hemmhekk. Fi żmien li kontu hemmhekk intom qegħdin nitkellmu inqas minn sen ilu. Kien hemm tensjoni nisbdew jitkellmu fuq gwerra jew le. Eventwalment hemm meta konna l-Ukrajna konna qed nippjanaw li morru l-Belarus aħna u ħabba sitwazzjoni ta' COVID u xi deals li kien hemm għaddejjin fuq il-gwerra, ta' bħalissa hemm ma stajniex nidħlu l-Belarus. Għax ovvjament il-borders kienu magħluqin għall-barranin. Jiġifieri jekk inti mill-Belarus jew mill-Ukrajina tista' tidħol imma aħna li konna barranin ma stajniex nidħlu. Ehm, L-Ukrajina ovvjament l-iktar pajjiż li domna fih, u there is a reason għalfejn domna fih. Jiġifieri u n-nies vera qbiltu magħhom, Norbert, intom. Ħafna, għadna ma' nies tal-lokal biss, anzi, sorry, ehm, ma' nies tal-lokal u għadna f'ġiex appartamenti wkoll. Eh, Naħseb kien wieħed minn dawk il-pajjiżi li we fell in love tipo as soon as we entered. Jiġifieri il-ħaġa hi li naħseb għamilna ħafna mill-items tal-bucket list ġol-Ukraina. Apparti minn hekk, x'ħin tlaqna minn hemmhekk għedna l-ewwel post se nerġgħu mmorru fih, ikollna mmorru, huwa l-Ukraina. Ovvjament tara dawk ix-xeni li rajna ftit ilu fuq l-aħbarijiet, tara n-nies jaħarbu mill-istess postijiet li aħna konna qed nivvjaġġaw fihom. Għax ħafna drabi qed iġibu filmati mill-metro stations. Steph, ovvjament intom kontu qed tużaw dawn il-metro stations biex tivvjaġġaw. Infatti nħarsu lejhom u ngħidu hemmhekk konna aħna u għandna ritratti, jiġifieri konna qegħdin hemmhekk fl-istess postijiet x'intara dawk in-nies, dawk it-tfal li qegħdin hemmhekk u aħna għaddejna u użajniehom Kien hemm biċċiet minnhom l-underground speċjalment, dħalna ġast kemm narawhom għax tant kemm huma sbieħ li konna ġast nidħlu biex narawhom lanqas biss konna nużawhom, jiġifieri anke tara l-buses li qegħdin jaqsmu bihom jew it-trains li qed jaqsmu bihom, tgħid aħna konna fuqhom daw, kull lum qed jintużaw biex in-nies jaqsmu l-pajjiż biex jaħarbu. Il-ħajja hemmhekk kienet bħal tagħna. Normalissima, normalissima, ħajja sabiħa, pajjiż tal-vera tal-blieh, pajjiż sabiħ immens. U l-ħaġa li għandna ħbieb tagħna bħalissa ġifieri li Għadhom s'issa qed jaħarbu mill-pajjiż li jibgħatulna li jitellqu minn mar il-Ġermanja, minn mal-Awstrija, minn mar Poland, jiġifieri. Hemm tfajla li konna għandha wkoll, jiġifieri inżammitna għal ġimgħa sħiħa għandha u miskina kellha taħrab l-istess għax ma setgħetx tibqa' hemmhekk. Fadlilna 30 sekonda biss, Norbert, kieku kellek il-possibilità tagħlaq għajnejk u terġa' tiġi f'post, f'pajjiż minn daw il-ħafna pajjiżi li f'150 ġurnata żortu, fejn terġa' tmur? Sfortunatament ma nistax nagħżel l-Ukraina, imma bla dubju l-Maċedonja. il-Maċedonja.
Steph, malajr malajr, naf li l-kontijiet f'idej Steph kien, f'idej Norbert kienu, però żgur li taf liem kien l-iktar pajjiż li ġie jiswikom l-inqas flus, l-iktar pajjiż irħis, liem kien? L-inqas, l-inqas.
Ifhimni, fil-verità bħal l-irħas pajjiż naħseb il-Maċedonja wkoll. Ġviri għal ħafna raġunijiet il-Maċedonja terġaw tirritornaw. Overall hija.
Grazzi ħafna tal ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla vera ħadd gost nisma' daw ir-rakkonti tagħkom. Naf li nidejtu blog xarilu. Eżattament, ekku ekku.
Nidejna blog l-idea bdiet mill-avventura. Ovvjament nidejna blog biex nikkonvinċu ktar nies forsi dak li għamilna aħna Forsi Isegwu fuq il-passi tagħkom. Kif nista' nsibu dal-blog? Mela wanderingbeyond.blog.
Wanderingbeyond.blog u hemmhekk tkunu tistgħu ssegwu iktar dettalji fuq l-avventura ta' Steph u ta' Norbert u l-avventuri li ġejjin għax żgur li l-avventuri ħa jkomplu. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt ġejtu tiltaqgħu miegħi Illejla, grazzi għal Berocca għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Slabs għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' slabs b'togħmiet differenti żgur ħa jirnexxilkom tagħżlu l-iktar togħma favorita tagħkom u tistgħu tinkombinawhom anki forsi ma' xi dips u ingredjenti oħra. Grazzi ħafna u naf li għamilna tassew tat-tajba.